Owganystanyň Mazary-Şerif sebitinde ýaşaýan garaşsyz žurnalist Feýzullah Türk Jowuzjan welaýatynda Batyr we Aýna telewizorlarynda işledi. Soň bolsa Owganystan Türkmen milli haraketiniň sekretary boldy we türkmenler üçin işlemegini dowam etdirdi. Türkmen sesi on ýedi internet haberler ulgamyny esaslandyran türk

türkmen, türkçe we pars dillerinde eden habarlary bilen bu ýurtdaky türkleriň seslerinden birine öwrüldi. Iki müň ýigriminji ýylda telekeçi iş adamy Nebi Mustafanyň dokuz ýaşly ogly Abdulraufyň alynyp gaçylandan soň, sebitdäki göni wakalary we nägilelikleri ýaýlyma beren Feýzullah Türk, türkmenleri dymdyrmak isleýänleriň nyşanyna öwrüldi. Bähde, Adalet çadyry gurän türkmenler, seslerini Türkmen sesi on ýedi we Erkin ses arkaly bütin dünýäýe eşitdirmegi başardylar. Muna garamazdan, ne owgan hökümeti, ne-de beýleki türk döwletleri sebitdäki türkmenleri goramady. Alynyp gaçylan Abdulraufy tapma synanyşyklary hem başa barmady. Iki aý öň,

Howa şypahanadan çykyp gelenden soň. Ol ha, olar hem Fazly Hudaý Marat Islamiý tutup aldy. Hemmesini iş bilen takykyň astynda. Enşalla sen hemmesi takykdan soň Marat Islamiýdan hem haýyş etýäris ki bular hemmesini jazaýy amalyna ýetişdirse. Afganistan Islamiý Imaraty bul Abduraupyň kazyýasynda närakam ýardam berdi? Abdyraufyň kazyýetinde Emarat Islami köp ýardamlyk edip otyr, amma on aýyň içinde hökümet Mufsyt Sabaka hökümetden bir syrnak tap beren ýokdy, amma bular derrew şu bamyky taşlady, bir saatyň içinde şu bam taşlanlary tapyp aldy, tutdylar. Amma syrnak hemme zatlaram tapdylar. We mana bu ýerde meň öýüme hemle etjek bolan bu gapdalymyzdan üý alan ekenler, olaram derrew tutup aldylar, amma ol ki

Almanyň Afganistan boýunça bilhusus Mazar-Şerifdäki temsilçisi, Elbetde, bizler takryban ýigrimi bir, ýigrimi iki gün, şu günden öň, dokuzynjy mizan, da, elbetde, Abduraufuň atasy Hajy Soýupmuhammet Nebiniň teňňitine barypdyk, Bahatyra bir habar almak üçin habar tähýe etmek üçin bir musahyba üçin elbetde o ýerde bardyk we saat şamdan soň nanyň üstündäki neferler tarapdan neferay naşynas tarapdan bizler orada Hemraň astynda gadyk Tört Bamy distini bizleriň üstümize atdylar we o ýerde diýseň takryban dokuz nefer zahmi boldy we üç neper şedid zahmi çekdi. Biri bir on iki ýaşar oglan Hajy Saýyp Muhammetnebi baý Abdyraufuň atasy we men özüm o ýerde bizler zahmi bolduk we arka tarapdan bir çara giren eken. Meýdany deşen eken. Garyndan amalýat bolduk. Takriban on gün, on bäş gün bizler şypahanada beslerdik. Elbetde, bularyň hedefi Abdyraufuň atasyny öldürmek, ortadan götermek we elbetde bizleri hem ortadan götermekki türkmen milletiniň sesini öçürsew

2 ýyl bolup otyr indi. Ol zalymlaryň elinde geçenki döwlet hem tapyp bilmedi elbetde. Şu hazirki döwletiň başyndakylar Afganistan Islamy Imaraty ýa Abdurauf üçin diýseň her kança edip Abduraufy o zalymlaryň elinden azat etseler we bizleriň hem islegimiz elbetde bizler he şöýle hala taýlan adamlary insanlary tutup öz jezaýy amalyna ýetişdirse we elbetde

e, bir näçe ha e, e, jali facebooklardaky e, aktarýalar geldi. E, bizlere şu Abdurowyň hakynda habary guşap neşir etýärdi. Haýmaýtasun dogrusynda, türkmen milleti dogrusynda ki bul hakda e, bazi tahdidatlar e, e, bizlere garşy geldi ki e, bizler eger böyle dowam etsek e, bizler e, bir gün amaç hemle şu rakam bir e, hemle aýasynda garasy bazi tahdidatlar gelýärdi. Ve e, bu ýüzden

Dosmuhammet Şainin we Nagibullah Naiminiň kömegi we goldawy bilen sebitden habar berýändiklerini, Owganystan halkynyň we ähli ezilenleriň sesi bolmak üçin habar bermegi dowam etjeklerini aýtdy. Türkmen diasporasynyň gurakçylaryndan we tarapdarlaryndan bolan Erkin ses, Erkin Türkistan we Türkmen sesi on ýedi goldan,